A sefyll uh, wrth, yr, wrth y traeth yn, yn Nant Gwrtheyrn yn fan hyn, da chi'n gweld graddfa yr, yr holl beth, yr, yr inclain uchau un yn fanna, ac yn dod ar cerig mân, os, os na mân oedd yn cael ei torri lawr i fan hyn. A mae'r olion diwydiannol o gwmpas ac, ac oeddwn i'n sôn am y rôl troed diwydiannol. Mae mhobman dim ond i rywun edrych am y llwybr yr arfordir yn fan hyn amdani ni heibio yr olion rheini. Lle oedd na sŵn, lle oedd na, lle oedd na falu, lle oedd yna gyflogaeth a dyna pan bod pobl wedi dod y ffordd hyn. Ar y gorwel pella trwy'n porthin llaen, a thŵr gwylwyr y glannau. A trwy gall y bwlch am Benrhyn Glas, a mae Penrhyn Glas yn lle sobor o bwysig i adar nythu'r adar arfordirol sydd yma, yn enwedig y y frân goesgoch. Troedio gall y bwlch tu hwnt i Nant Gwrtheyrn ac edrych ar y môr yn ei holl ogoniant, a mae yna lamhidydd neu dolffin a fo Dwi'n mawr obeithio mod i wedi gael o ar y camera. A wedyn, yn y lannerch goediog mae yna dwnnel hyfryd mwy nag un, da ni wedi troedio mwy nag un, yn gysgod hyfryd wedyn trwy'r coed, felly yr amrywiaeth eto o'r olygfa a'r amgylchedd o'r môr a'r creigiau caled i'r goedwig hyfryd yma. a'r haul yn dawnsio drwy'r dail ac yn goleuo'r ffordd ymlaen yng ngall y bwlch. Da ni'n nesau rwan at bistill, pistill, a'r trwyn yn y môr o'n blaenau ni ydy trwyn bodeilias. Na i sôn mwy am bodeilias yn nes ymlaen, ond y pigyn yn y môr o'n blaenau ni fan hyn, hwnna fanna, ydi Trwyn Bodeilias a mi oedd 'na long ddrychiad yn Nhrwyn Bodeilias yn 1839 o gwmpas Trwyn Bodeilias, llong o'r enw Saffo, yn cario triog, a mi sylweddolodd y capten 'i fod o mewn trafferthion, a dyma fo'n rhoi dwy sofran aur i bob un o'r criw yn 'u pocedi, fel eu bod nhw'n gallu talu am ei angladdau ei hunain, petai hi yn dod i hynny. A dyna fuodd. Noson fawr, noson stormus, a'r Saffo yn 1839 a'i chargo o driog yn mynd yn erbyn y creigiau. A'r bora wedyn, ar y traeth, mi oedd 'na gasgan, ac yn un o'r casgenni mi oedd 'na hogyn bach yn cysgu yn sownd, yr unig un nath oroesi y ddamwain erchyll honno yn 1839. Trwyn bod Elias yn oddi ar y llwybr, mond o ryw chydig, mae eglwys Beuno Sant ym Mhistyll. Mi sefydlodd Sant Beuno gell yma yn y, yn y chweched, yn y bumed, chweched ganrif, a'n sant pwysig yn y rhan yma o'r byd, ac mi oedd pererinion wedyn ar y ffordd i Enlli yn y bymthegfed ganrif yn galw Yn fan hyn, mi oedd mynd i Enlli deirgwaith fel mynd i Rufain unwaith, medda nhw, ac mi oedd cael lloches a bwyd yn fan hyn yn bwysig, mi fyddan nhw wedi aros mewn mynachdyn lleol neu mewn tafarn yn lleol, ond mi oedd fan hyn yn bwysig o ran gorffwys, mae 'na gae eisteddfa ger llaw yn awgrymu lle byddan nhw'n cael eistedd a hoe, i'r rhei nad oedd yn iach, y cae hosbis, felly mi fyddan nhw wedi cael trin eu clwyfau o bosib. Mae 'na olion wedi dod i'r fei ger llaw, o ardd yn tyfu'n llysiau meddyginiaethol i wella rheini nad oedd yn teimlo'n ocê ar eu siwrna tuag at Enlli. Felly, safle pwysig iawn a safle sydd yn dweud wrthon ni am bwysigrwydd y pererinion. Nes i sôn am drwyn Bodeilias yn gynharach, lle oedd y llong ddrylliad. Dyma ni Bodeilias y tu ôl i ni yn fan hyn. Mae llwybr yr arfordir yn mynd y tu ôl i Bodeilias, ac ym Modeilias y gafodd y pregethwr Tom Nevin i fagu. Wedi bod yn chwarelwr Uthfaen i hun, mi aeth i Ryfyddin, mi oedd o'n efengylydd, mi oedd o'n heddychwr, ac mi oedd o'n danllyd iawn, mi oedd o'n bregethwr tanllyd iawn, a mi aeth i'r tymbl i'r weinidogaeth, gan bregethu am bethau anarferol o'r pulpud fel hawliau i i lowyr a chyflog teg a a gwell tai a ag ati ac, yn ddadleuol i nifer, mi oedd henaduriaeth De Myrddin yn yn anghytuno a mi ath hi'n sefyllfa go densiynus ond Cyn diwedd y dydd mi ddaeth Tom Nevin yn ôl i Fro i febyd ac ia, mi oedd o'n bregethwr carismataidd tanllyd iawn, unai o'r pulpud neu ar gornel stryd mewn ffeiriau ar ddiwrnod ffair ag ati. A mi fuodd o farw yn 1958 yn 63 oed a mae 'di cael ei gladdu yn Edern. Ond ia, bod Eilias tu ôl i mi, trwy'n bod Eilias yn nes at yr arfordir, y mod Eilias y cafodd Tom Nevin i fagu. Da ni'n nesáu at ddiwedd cymal un rwan. Chwarel y Gwylwyr sydd y tu ôl i mi. Chwarel y Gwylwyr ar gyrion Nefyn. Da ni'n nesáu at dre Nefyn ac os na i droi y camera i wynebu'r fel arall. Dyna ni, tref Nefyn. A tref bwysig iawn iawn iawn ers canrifoedd. Yn y ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg, Mi wnaeth Tywysogion Gwynedd rannu llun yn gantref, cantref llun, cant o ffermwydd os hoffwch chi, ac o fewn y cantref yna mi oedd na dair ardal wahanol, tri chwmwd. Felly mi oedd ganddoch chi gwmwd Cymydfaen yn y gorllewin, a chwmwd aflogion yn y de, a chwmwd dinllain, cwmwd dinllain yn fan hyn, a Nefyn oedd maestref dinllain. Felly tref bwysig i dywysogion Cymru, mi fyddan nhw'n cynnal llys yma yn nhref Nefyn. Yn mynd yn ôl felly ganrifoedd pwysigrwydd Nefyn, ac yn ddiweddar, rhyw ddegawd yn ôl, mi gafwyd hyd i sgerbwd o dan seiliau eglwys wreiddiol Nefyn. Bedd cist. Bedd cist o dan y sylfeini, ond be oedd yn anarferol oedd mai esgyrn dynes gafodd ei darganfod yn y bedd cist, anarferol trwy Ewrop. Beddau cist ac Esgyrn dynion cyffredin iawn, ond anghyffredin i gael hyd i sgerbwd dynes mewn bedd cist. Mae'n hanes diddorol iawn iawn iawn ac ar ôl y gwaith dyddio mi oedd hi yn ddynes yn ei 50 yn y drydydd ganrif ar ddeg sy'n golygu bod hi wedi bod yn dyst i newid mawr iawn, wedi gweld Gwynedd yn uno â thalpau o Gymru, wedi gweld Llywelyn yn lliw ola hyd yn oed ar yr Orsedd a mi wnawn ni sôn mwy Am y darganfyddiad, mae'r esgyrn, mae'r sgerbwd yn dal yn Nefyn, yn cael ei harddangos yn yr hen eglwys sydd bellach yn amgueddfa forwrol Llŷn, a mi wnawn ni sôn mwy, llawer iawn mwy am yr amgueddfa wrth i'r daith barhau, ond ie, nesau wrth drwy'n porthin llaen a mwncw at ddiwedd y cymal yn y daith yma, sef tref Nefyn. A dyma ni wedi cyrraedd tre Nefyn, wrth y modd a thre Nefyn. Hen ffynnon y plwy y tu ôl i mi yn fan hyn, a'r groes sydd yn dod â diwedd i ddwrnod un neu taith, cymal un taith llwybr arfordir llun. Dechrau'n Nhrefor a da ni'n gorffan ar y groes yn Nefyn. A beth sydd hefyd yn wych am orffan y cymal yn fan hyn ydy mae canolfan gymunedol yr heliwr. Mae hefyd yn dafarn sy'n ddi gwylio peidio yn bydda.